Into bwakire bwakire bwakire saa tano na nusu, rero tose tokwanire igoro y'endagera, igo na- nasang'ania amandazi konya ntarachae ekero nare gokora evidio eria ende, aya na amandazi narosie abana, amandazi aya, nkorosie chifamiri ang'e isato tosange. nere eyemo, nere my niece ne jirani iga iga, okay. Ntagete nkwanere igoro y'endagera, buna endagera ekoreta abanto amo, abanto abange baikire ase batabwati chinsa chi'okorosia endagera. Endagera nere ekoreta abanto amo, igaa nimbwate omwongo igaa, oyo na omwongo, eh, abanto baria bagoteba buna america ndagera teiyo, omwongo oyo is very good ekero okorwa breakfast, amachuma na amasase. Ribe gokobo- okoenda gwachia koenda Dunkin Donuts erio omuongo, eh, eri ne erinyabwari, eh, ebi ne ebichoki, momaete ebichoki ebinyabwari biria bitigarete ebike ebike endagera eye ekorwa Mexico, oyo na omuongo, buna bono korende egochaka iga eseason ya oko. esizoni yogosimeka, emiongo eye ebirandi ebi nabo okobisimeka kabisa, ebirandi ebi ebiya kabisa okoberia kwa- kwanywera breakfast, tori kokaranga kende gionsi okoberia eh, okay. Oyo na omogaka, omogaka korwa kare iga orenge eriogo, buna bono covid egendererete omogaka oyo noro okonacha, Kwabeka ase echaye, naende kwanachwa omogaka oyo egesaminya iga ekemo iga egeke gwesiberia obosio. Abasacha baria mokonacha chinderu kwanyora ebitono, keri kwanachire chinderu ebitono biimoka biimoka iga iga. Eki ogokora ekero gwakorire konacha chinderu, nacha omogaka oyo ege- egesaminya iga, sabora, aka ase chinderu, eh, aria ase kwarusia chinderu onye totaeti go- gotwara chinderu masurubu. Iga etokogora oye edola na 25. Abanto bari more chi state motabwati more America iga amo omogaka otaiyo onye gotagete intebi nkobekere eposta bigoikere mambi iga amatuko abere kwanyorire omogaka oo. Egento kende iga turmeric, turmeric echigocha fresh turmeric timanyeti gose momanyete buna ndetanga omuya. Turmeric eye iga ere yellow ekero okonyenacha ime, iga ere iga, kwarorire? Naende eye ebwate rimusu rinene buna bono nabutore iga iga egotioka rimusu rinene. Onye kore estate e- ere iga America, Onye tobwati turmeric, ntebi ngotomere akabagi, akabagi nkare iga aye oakanere, aye naende gese ko- ko- kobwate chibesa, eh, ng'ende ngokorere ebagi enta enene iga, egokoira nonye in three months, ya, turmeric eye, nere okonacha nacha, kwamenya korwa ororo kwabeka ase echae. Aya, ntobwate garlic, ebi ne ebinto ogwenerete kwarosia kera rituko kwanywa, garlic eye okonacha kwanacha kwanacha kwanacha ebinto ebi- ebike ebike ebike, kwabeka. Amache ime. Garlic, tobasa koruga otabwati garlic, garlic chibesa echiri chinsinini oko- ogotu kogora garlic eyemo iga kwa- gwatumia ebinto bibere iga, naende garlic ekero ogochaka koruga, besides kwansia endagera, nebwate aroma gete enyomba egotioka rimusu gete kwaigwa obwanchani, yea, tumia garlic. Avacado omanyete ere ne elasima, enyomba etabwati omo Africa ee- etabwati avacado. aye namagoso amanene gore avacado, naende nki getwarete iga iga iga. Naende bono oyo no omwogo, omwogo oyo bono noro tokori breakfast, gose nsa chinde marogoba iga, omwogo. Tiga amang'ana ya okonya koria obokima rioka rioka, rosie nonye ne estew, kare na omwogo, kwarorire okonacha egesamiya iga, kwa kwa kwaberia. Bono omwogo oyo, noro narosie bono mambia. ndoche nimbwate namatoke iga amo ng'aki bono ndaroke egento eke, amanyabwari aya, yams, okay? Narosie na eye. Erongori, eh, gore gore obosio bwa erongori, abanto baria more iga iga america, moteba ng'a obosio mboiyo, genda eduka ya omohindi, gora obosie. bworongori, nonya boraina aina aina bokorokwa oo bokorokwa oo ng'aki bono rieta riria rikorokwa anyway genda ase eduka ya omohindi erieta ndiroro bakoriroka nebire lakini ing'ini box onya gotagete ngotebi buna buna korokwa eduka ya omohindi, onye tokomenyete ase eduka ya omohindi etaiyo, Ntebi ngotomere nobwate chibesa nkobekere eposta, erongori eye nere okonywa, eh, kera rituko rosie egekombe ekemo erongori nkoa abana na omogaka kera omonto. Eng'encho eria okoragera nere ekogera obe buna ore. Abanto abange mbari koragera buya. Bono okonyora abanto abange baruete obotaka ime ere okabari tore iga iga America, bamanya gocha ama aa, bachaka koria Macdonalds, bachaka koria chiburger king, bachaka koria endagera ya isiko ya isiko, mbataeti koira chinsa, barosie endagera. Naende aba amasase, onde tari gokana ng'a mokore emeremo, lakini omo omosubati naye okorarigereria mwao naye emanager ya enyomba, kwarora ng'a inki kere emesa okoa abana bao, manya ng'a chumatato inki kwarugete, chumaine inki kwarugete, chumatano inki kwarugete, aramisi inki kwarugete, ichuma, at least bono eme emeremo ki yakoengeire ichuma eira abana. Ase egete baragere bagorere chipiisi endagera eyabo, eh, onye ne onye ne esabato, sabato rende bagosiba ange ba SDA mbare koruga, rituko ria esabato genda gorera abana endagera. Rakini amatuko atano, an- ase amatuko saba, make sure buna kwairire chinsa kwarugeire abana bao, mh, naende, Oyokobwatia advice eye, inche omanyete advice eye nkobaa, neri ngokora, ege tindi gotaka gotebi banto egento ntari gokora, inse agocha iga iga facebook mbatebi mokore egento ntari gokora, na egento keri nonye inche ngotema, ngotema ande, tindakeiora ngokerigia inde, narora ng'aki ki ngotema egento eke tiga ntebi na omonto onde nere akore ki, nere ateme. Lakini gocha koa gotebia abanto egento otari gokora, endagera abasacha iroka ase tomenyete timaeti chistate chiaino, abasacha aba iga abakomerana kere weekend gosamba enyama, onye oyo tari gosamba oyo ngosamba are, onye oyo tari gosamba oyo ngosamba are. Ntaete mocheke chihabit nki gekoera abanto bagocha amo, abanto abange bagocha amo ekero endagera, endagera e- e- erororo June. Ragu, ragi, ragi. Yes, June knows it. Very good. Thank you, June. She knows ragi. Ah, erite eri riambora pi. Yes. Genda mu omoindi gora obosibori, nonye na abana barimo okoiborera ama, genda ra- gora, tiga amang'ana bono gochia korigia obosikuru Kenya. Onde taiyo okoreta obosikuru Kenya. Genda eduka ya omoindi gora obosio bwa millet, kaa omwana eye nerongo orie engima pi, engima pi iga. eh, kaa omwana erongori eh. Ekero omonto akoeire advice, nokonya gochonchora abanto, be grateful ekero omonto akoeire advice ya ogogokonya, akere omonto mbuya mono okoeire chisemi otabwate mh, negative energy na positive energy tochibwate ase emebere yaito, ekero tokobogoa kera rituko okonyora tobwate positive tobwate negative, tobwate positive tobwate negative, abanto bare successful mbari negative energy ere ensinini, Omonto ore positive noyo ogoteba ng'a gaki, Penny nateba ng'a gaki tiga ngo toraende, onye nkwanya komanya, gaki tiga togende togore egento eke toteme. Eyio nari positive energy. Negative ne energy ng'a bono akonya goto gotwogerera iga facebook nini nini, kwamenya korora ogwa disregard advice eye buna tegokonya, eh. Abanto bare baria bare negative, togo tokoba redirect. Abanto baria bare ha- very happy nabanto bakoragera buya, abanto bare very happy nabanto bakoba redirected ekero ba omonto agogotebi egento gwateba ng'a eh gaki nobomanyene tiga nkore ki, tiga nkore. Abanto bare very happy mbaria ba discovire echitalent chiabo bamanyete ng'a etalent yane nokoruga, etalent yane nokoonia chianga, etalent yane nokoba enurse, etalent yane noko nokoabusa chinyomba. Kera omonto ekero kwamanyire etalent yago, okonyora ng'a ogo ore buya sana, mh. Kwa focus on ebinto biria ore om- omuya omuya buya kwabikora, lakini abanto baria bare negative negative negative bono negative egocha ya ya over weigh positive, especially ekero ogocha to eating, naende onye seino mwarenge abataka, mwabwate maguta, mwabwate keki, mwabwate bi ebinto ebi tiga kobiyaerera, ebinto ebi bigocha gogoita okwe, otige abanto bande bakore chibesa chiria ogokora emeremo. Ragera endagera eye ebinto biria ebichoki ebi biri biri mwangete nyoko korare gokoa, irana ase ebichoki, irana ase omwogo, omwogo ogo omanyiri ng'a na abanto abataka bakoria omwogo, eh, irana ase omwogo oyo, tiga chibesa echi chikogambera orore ng'a bono kwanyorire chibesa kwanyorire chibese. Omenye korora ochake koragera bobe, tokobanga ng'aki okorageria abana, tokobanga ng'aki omogaka oo akoragera, tokobanga ng'aki omong'ina oo akoragera, bono nonye na endagera, abanto mbare iga iga more America moiboreire abana bare maa, okonyora omwana obwate omwana ore ten, nine, ten years old, nkwanye komoiki nonye na echikoni omotebi ng'a ana chire ebitunguo, nkwanye goikia omwana nonye na echikoni omotebi ng'a rero naye okoruga, bono buna inche mbwate abana twenty two years old, 19 years old na 16 years old ng'aki oroche ndabe nkorugera abana aba emiaka eye yonsi onye bare busy ee lakini ekero omwana abwate rituko riaye aruge ase agosaria buna omomura one omonene ndoche konya ochakire gotiringa namokani ng'a my friend yaya omwana oyo one ekero agocha kong'anya koruga iga agende mwaye ataranyuoma naende nanyuoma nigo ogocha komorugera bundisa abana koruga chaka kobundisa abana koruga emiaka. Emiaka tano iga sita iga, motebi ng'a ng'ereria epotatoes, ng'ereria eget enyanya eye, nonye in the beginning iga agocha akoererie. Gakorwa ekoereria amanye agraduate gocha acha konacha, nabeke mo omoroo narosie amagena iga iga emiaka kianda, ere bono iga oboete omorero, lakini okoba omorero kori goika akoremere. lasima aruge, because ng'a ogocha komorugera buna ere omwana omwabo akobwatie iga are emiaka saba, iga egap ya omwana oyo one na omwana okomobwatia iga ere saba. Ekero omwana oyo one agocha koba high school, okonyora abana abande bande bachire ecollege onde taiyo nyomba, na inche okonyora erio bono nagotire, bono onye nagotire, na ise ogotire, twarosire toraire. Omwana oyo o nine years old atabundisiri koruga bono iga, ng'a ogocha komorugera,

Mh, don't settle for less konya koria chi McDonald's, konya koria eh, Burger King, konya koria endagera enchafu ande onsi ande onsi. Otarabeka endagera yao omonwe ebori aye edoctor, ebori aye esurgeon, ebori aye engineer, endagera eye nkobeka gochia monwe one, ng'aki erankonye? Endagera eye nere osiri buya, endagera eye ng'onyerose, endagera eye nere handled buya, mh, don't settle for less. Naende tiga koba afraid gochaka a new beginning of meal preparation. Ikaransa nabana bao onye kobwate abana, onye tobwati abana nobe a single lady nobe a single man, ikaransa orosie emenu yao. Ekero kwarosirie emenu yao ng'ai naira elist eria ande. Elist nere onyegenete kabisa kabisa kende nkeiyo onyegenete kobua elist eh. Ikaransa rika elist yao. Orike ebinto biria otagete, abana aba mbundisete ng'a kera ewiki e- elist ebekwe aria tokoenda shopping, egento keria omonto amiseti noo kere iga iga. Onye gokogenda evegetables, ndi na ndike mushrooms, peppers, carrots, kwarorire? Ebinto biria bia walmart ndike elist iga iga nara korika elist ya ebinto biria otagete. naende chaka gokora ebinto different tiga ko- konara esystem ya ogokora ebinto the same all the time, every now and then switch things, kwarorire? Togokora ebinto the same the same o-expect onyore result, tokoba ng'a aye ninde agere okonya koria junk food junk food omanye go-expect ng'a obe healthy, tokoba healthy, goika ochake gochenchia ebinto bike bike, okay? Naende tiga koba bitter gochaka go blame abanto bande ng'a nabo bagerete Indeigana, nyarebe nerogerete igo, onye Penny nachaka koruga, oiba one omoka oo goblamu. Naye gwablamu omosacha oo, ng'o onye ndiria agonkonya koruga, anga ngokonyana tore. Onye ndiria akonkorera food shopping, anga ngokonyana tore. Tikonya gokorerana chinsa iga. Nacha nkina ng'aki, bono iga ribaga nkonya koba bitter, nkonya koigwa bororo, tiga ng'ende ngore endagera eria ngwenerete ngore, tochake koragera buya. Tokonya kobekerera omosacha amagoso, tokonya kobekerera omokungu amagoso. No, imoka aye mara mocha chaka gokora shopping yao, chaka koruga, tiga chinse iga, eh, tiga koboa, tiga koboa ng'a yaya ng'a agocha gontebia agocha gontebia no no no no, ikaransa tebia omogaka oo ng'a bono gochakera ewiki eye, we are going to start cooking, Ing'ogokoruga, bono onye onye China naye ogochaka koruga otebe ng'aki inche nkoruga this week, otebie omogaka oo buya ng'aki next week naye hano intwe oteme. Buna bono omochere nare nore naroche omosubati gete akorosia igoro, agakaranga ebitunguo, akabeka mushroom, akabeka carrot, akabeka garlic, akabeka soy sauce, akabeka ginger, akamenya korwa ororo akabeka naende ekibono keria abegete.

health choices onye kore 300 pounds iga iga America e average weight ya omonto ekoenda ne height na height kwarorire height ya omonto rigereria ase chiratiri chiago ebori buna ngaki nintagete gokei chiratiri echi yes ebinto buna ebi ebi ebi ebi kwerende ebi naki bikorokwa

Bari more America, genda asee asimo omoindi gora nonye ne chi almonds echi, almonds echi tari erasima ochiri, chibeke eblender, genda ogore eblender.

Okobeka okorosi na amachani nigo ekororekana buna emerungi emenyene, kwarorire? Ekarorose akaroro buna okaroche iga is very bitter ayayayayayaya omote oyo omogaka oyo iga ore omororo sana sana. okonacha agakeka iga kwagachoka kwabeka amache so minto rero ediscussion yaito neye ogoteba ng'a endagera ekoreta abanto amo onye tori omonto oria onarete koruga tiga go excel in academic tiga go excel ase emeremo yago tiga go excel kera ase alafu gwatiga ko make sure ng'a kwarigereiri nki okobeka monwe noroche oyo nomwogo.

and we are beyond that because they can cook bono igo kera omonto abwate rituko riaye riokoruga naende two of the older children are working children so ekero bataigweti koruga in fact buna igoro restaurant nere eigoretwe enyia iga iga my son nere ogwenerete koruga lakini taigwete koruga agateba.

gose twice a week, kwaenda kwagora endagera engiya kabisa, tari endagera ya burger king, mcdonalds, no, endagera eria neubi by the way, fast food chiria ochire neubi pi, ira abana iga america bono ntobwati chick fil, chick fil eye kare buya ake gose nebwate chicken, kwarorire? Endagera eye ya mcdonalds na burger king inche timanyeti where it comes from and what it's made of, nachete konyora ng'a chi chicken nuggets they are not even meat they are something else, so.

Negative energy nere esikera abanto lakini igo okonyebua na positive by eating well, resting well and doing the right thing. Naende kaba omonto okoba redirected, tokoba omonto oenenete rioka aye iga ore set in your own ways, omonto nachia kogotebia kende, ng'a yaya eapron imbe obosibete nachaka koamereria, karabe omonto okorusiwa amagoso gwatebiwa ng'a iga abwo tocheti buya, abwo kware gocha gotema iga yare gocha koba iga. Nyasae oyio Tiga ndagende nkore ebinto binde endagera natete gokwanera amasase, amachuma, gochia endagera, gochia endagera, gochia endagera, gochia endagera, yaani endagera ere healthy, tari endagera ende yonsi, rosia ebinto ebio ebi biroro ebiroro ebiroro kanywe kabisa buna biria ba- ba- bamanya gokora bakarire nyasae oyo.